Azul fell-awen ay tmehna tiyessetmatin, lbaraka n Yacuwa ɣef yal yiwen, ɣef yal yiwet. Yacuwa Maciya, agellid-nneɣ, ssid-nneɣ. Sarameɣ tgerrzem akken ma tellam. Bɣa ad cerkeɣ kra tseddan seg wawal n Sidi Ṛebbi yid-wen. Awal-is ibennun tudert-nneɣ, awal-is aɣ-yessejhaden. Di Linǧil n Luqa,

Nnan-as, A Sidi, acu i ilaq ad t-xedmeɣ? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Acu ilaqen i wakken ad xedmeɣ neɣ acu i zemreɣ ad xedmeɣ wakken ad sɛuɣ tudert n lebda? D asteqsi igerrez, d asteqsi s wazal-is. Mi amdan-agi neɣ lɛalem-agi n ccariɛa yusa-d i wakken ad ijerreb Yacua, d ajerreb i d-yusa ad t-ijerreb, mačči seg wul-is i d-ifka asteqsi-agi. Acu s-yenna Yacua? Il lui dit, yenna-yas, Acu i yuran di ccariɛa? Amek i tt-teɣriḍ? Comment l'es-tu? Neɣ amek ad teqqareḍ? Yenna-yas d acu i yuran di ccariɛa n Musa, neɣ n Mucce, acu i yuran di ccariɛa? Acu d-tenna ccariɛa? Mbaɛd yettkemmil yerra-yas-d tesdaɣ sbawacin, lɛalem n iccaɛ yerra-yas-d, in-as ad tḥemmleḍ Yawi Ameɣlal, Ṛebbi-inek, neɣ Illu-inek, seg wul-ik, s wayen akk yellan deg wul-ik, s wayen akk yellan di terwiḥt-ik, s wayen akk yellan di tezmert-ik, s wayen akk yellan deg yixemmimen-ik. Ad tḥemmleḍ lɣar-ik am yiman-ik. Et Yeshua yenna-yas, Tu as bien répondu. Yenna-as, tjawzeḍ akken ilaq. Yenna-as, xdem ayagi ad tidireḍ. Ittubarek isem n Yeshua Mashiya, ɣef awal-is yeddren, awal-is yettselliken, awal-is iɣefkan tudart. Yerwa Lmasiḥ, ɣas kni iẓra d akken amdan-agi yusa-d ad t-ijerreb. Ma iǧaweb-as s tidet, iǧaweb-as s wayen ilan. Xtar tudert n lebda.

akken d-inna Inǧil n Yuḥenna, ɣef tudert tbanen-d, nnulen-d s ifassen-nneɣ. Tabrat tamezwarut n Yuḥenna. Meɛna imdanen ugin tudert, imdanen ḥemmlen ṭṭlam axir n tafat. Ilm, dagi Yeccuwa, mi s-inna i lɛalem-agi n ccariɛa, acudden a ccariɛa, neɣ inna-yas

Ɣer kečč ad d-ittḥessisen ma yella ur tumineḍ ara s Yasuɛ Lmasiḥ s Yacua Maciyaḥ, Ameslek n txelqit, nekk ḥess-d. Ini-as tettmuɣulem di tira, ini-as vous sondez les écritures. Ini-as tɣilem ad tafem deg-sent tudert lebda. Ini-as tira-agi i d-icehden fell-i. Ils sont tels qui rendent témoignage de moi.

Ad twaliḍ amek ad tesɛuḍ tudert n lebda. Kegma weltma, tudert n lebda d Yacuwa i tella, d Lmasiḥ. Ulac-itt anida nniḍen. Yacuwa ur sin i alɛan maca ruḥ ad tṣeddqeḍ, ruḥ ad tuẓumeḍ ayyur, ruḥ ad txemmeḍ aya neɣ aya. Mesruḥ, wali di ccariɛa n Musa cudden-a. Ṭa di lweqt-nni mačči labibel i yellan, mi llant tektabin n Musa, tektabin n lanbeyya, ayen umi neqqar seg lɛehd aqdim. Ad d-yettwakteb lɛehd ajdid imar. Mazal imdanen ttɛicin di lɛehd aqdim. Lakin Lmasiḥ, Yacwa Mačči, yenna-yas wali, wali acu, acu, acu d-yenna Musa. Acu yettselliken izimaren i leslak d nekk. Tamanna-nni d nekk. Amanni n Mariba neɣ amanni i d-ifegḍen di ticcewt d nekk. Ticcewt-nni neɣ luruc-ini d nekk. Times-nni tagut-nni s Nukwat Isṛayil d nekk. Lbabuṛ-nni n Nuḥ d nekk. Iseflawen-nni ad taken wat lwi d nekk. Fell-i i d-icar Nnbi Musa. Ma nkemmel ukessar-agi dayyu ad nwali acu. Wat acu yuran dagi tasdart setta u ṛebɛin. Ad s-iqqar Karsi bu karwayi Moshe. Bu mu karwayi karwayi ri aussi. Car il est écrit sur moi. Car il a écrit sur moi.

Acqa meɛna ur tuminem ara. Ayen i d-yura ur tettamnem ara, ur tettamnem ara i ayen i wen-d-qqar. Comment croyez-vous à mes paroles? Amek ara tamnem s imeslayen i wen-d-qqar? Sa tudert lebda d nekkini. Acqa tettnadim tudert, amek ara d-tawim tudert akken nniḍen tudert lebda? Ma tudert lebda d nekk. Ayen i d-yettwaketben leslak i tekk-d syi, nekk d amslek ulac wayeḍ.

ur ttergigit ara, amnet, amnet s, s Iluhim, amnet daɣen yis-i. Ini-as deg uxxam n baba aṭas tnezduɣin i yellan, ɛawen heggiɣ imukan ad d-uɣaleɣ ad ken-awiɣ. Après, après inelmaden-is ukessar-agi, Thomas yenna-as, Seigneur, nous ne savons pas Où tu vas Inès Meẓyan anwa ara truḥeḍ Inès comment donc pouvons-nous en savoir la voie amek ara nẓer abrid ur neẓri anwa ara truḥeḍ amek nezmer nẓer abrid walit acu sinna Yeshua Yeshua lui dit moi je suis la voie la vérité et la vie nekkini d abrid i d tidet i d tudert personne ne vient au père excepté par moi yiwen ur yezmir ad d-yas ar baba mebla yis-i Deg tudert n lebda i temha tiyessetmatin, kečč yettnadin tudert, kečč yettnadin leslak, s ttawil nniḍen, neɣ di ddiyana nniḍen, kay d ulac leslak anida nniḍen. Ma teɣreḍ awal n tidet, awal n tudert, hḍa ɣef tektabin nniḍen, hḍa ɣef tira iqedsen, awal n Yahweh. Ad k-yawi a Yacuwa, axaṭer lmeɛna-is Yacuwa, Yahweh Sov, lmeɛna-is Ameɣlal ittsellek, neɣ Ameɣlal i d amsellek, Yahweh

Ayant dit ces choses, Yeshua leva les yeux vers le ciel. Mi d-yenna imeslayen-agi, Yeshua yerfed allen-is seg-ni yenna, A Baba, ssaɛa tewweḍ-d, ɛaḍem ar tamannagt imi-k i wakken netta ad k-yerr tamannagt, neɣ i wakken netta ad iɛaḍem isem-ik. Akken i s-tefkiḍ tanabaḍt, afyal afyal amdan temkul tacriḥt iwakken ifk tudert lebda i wigad akk is tefkiḍ wala ma yetmaten tudert lebda lmasiḥ as yettmuddun seg-s i d-teffeɣ tudert lebda apare ikemmel-d deg wiyagi i tella tudert lebda on ceci est l'éternel vie

Tiririt angi tella? Tiririt tella deg wawal n Lmasiḥ, i awal n Lmasiḥ i awal n Lmasiḥ. Di tmussni, Ṛebbi n tidet i d-ibeggen iman-is di Lmasiḥ. Twalam ay temneḍ tiyessetmatin? Acḥal awal n Lmasiḥ Yettwafham. I wid yesɛan ṛṛuḥ n Lmasiḥ, i wid iwejden i tudert n lebda, i wid yellan, i wid yellan di lqesed ad ǧawben i tririt n Yaccuwa neɣ n Yasuɛ Lmasiḥ i leslak ugad umi heggan wulawen i tidet. Ont ceux-ci l'éternelle vie, neɣ la vie éternelle.

D tamussni n wanwa? N Yahweh, le commandement amezwaru. Lamer a mezwanca ad tḥemmleḍ Yahweh neɣ Ameɣlal seg wul-ik, s terwiḥt-ik, s wayen akk yellan di tezmert-ik, deg yixemmimen-ik, deg wul-ik. Ad tḥemmleḍ lɣar-ik am yiman-ik. Et dagi, s imeslayen n Yacua, n Yasuɛ Lmasiḥ, anwa i d akken ttawil s ussin zman i sin Yahweh, ad nissin Ṛebbi i tidet s Lmasiḥ. Xaṭer di Lmasiḥ i d-ibeggen iman-is, di Lmasiḥ i d-yusa ɣur-neɣ. Ǧǧet-tt tudert n lebda, a gma weltma. Yekwan ad nuɣal ar Inǧil n Luqa, ad d-kfuɣ tseddart-agi. Ad nɣer kra tseddarin. Tfekk-d neɣra dagi 25, anga sina, lɛalm inceɛ Lmasiḥ yesteqsa amek ad sɛuɣ tudert lebda. I Lmasiḥ yenna-yas, acu i yuran di ccariɛa? Amek ad tt-teqqareḍ neɣ amek ad tt-teɣriḍ? Iwsawen-agi, Lmasiḥ izzi-as inelmaden-is, inna-yasen,

ni qui est le père yiwen ur yessin daɣen ababat excepté le fils et celui à qui le fils veut le révéler donc ttawil s wis gway d-iban Umeɣlal gway d-iban Yahweh i umeslek iwakken ad islek di Lmasiḥ i s Lmasiḥ kan i nezmer ad nsu abeggen n tidet n Rebbi d tidet is s ubeggen n Rebbi d tidet kan ma nella

d tidet d tudert. Yiwen ur yezmir ad d-yas ɣer baba mu d-yusi ara seg-i, neɣ mu d-ikki ara seg-i. Donc, amek a tettwaliḍ? Amek a s-yenna? Ɣas akka lɛalmani n ccariɛa yusa-d ad ijerreb Lmasiḥ. Yusa-d ad ijerreb Yaccuwa. Mi Yaccuwa yerra-yas s tidet akken tella, yewwi-t ar tira. Donc, awal ad ak-ini a gma weltma, ruḥ ar tira, ad tecɛuḍ tudert n lebda. Ruḥ ar tira iqedsen, ttaf deg-sent tudert n lebda. I tudert n lebda d Lmasiḥ s yiman-is. I tudert tudert-agi illan tudert-agi n lebda illan d Yacua Maciya s yiman-is, ad k-tawi ad tissineḍ Rebbi-agi n tidet i d-ibeggnen iman-is d Yacua Maciya, i d-yusan ṣṣifa n wemdan ɣur-neɣ, immut ɣef umidag, ittuṣelleb, ittunefk d asfel ɣef ddnubat-iw, ɣef ddnubat-ik, ɣef ddnubat-im, iwakken ad nesɛu tudert-agi n lebda. Ɣef yagi d-yusa Lmasiḥ, justement. Yemmut, yettwamḍel, tlata wussan, tlata wuḍan, yeḥya-d si gar lmeytin. Yebgen-d iman-is i yinelmaden, nnan-as, Ruḥ a tbecret i yimdanen n ddunit merra, becret! Win a yamen ad ittuslek, win ur yumin ara ittuslek aya. Tal Inǧil, Immut ɣef ddnubat-nneɣ i temɛen tis snat. Yemmut! Yacua Maciya, ṭṭunk d amdan, yusa-d ṣṣifa n umdan, yemmut ɣef umidag, iwakken a ɣ-d-ifdu. S idammen-is iqedsen, idammen-is izedyanen, ulac ddnub deg-s. Idammen-is ṣṣfan, d idammen-is i igezmen aɣ-ssiɣden si ddnubat-nneɣ. Nekk mačči d iqelwacen neɣ d ixerfiyen n lɛid neɣ d wayen nniḍen ay k-isellken neɣ ay iyi-isellken, ama d idammen n Lmasiḥ. Idammen n Lmasiḥ ay iheddren akter n yidammen n Habil. Ssawalen i ssmaḥ, ssawalen i leɛfu n ddnubat, ssawalen i tudert. Axaṭer tudert deg idammen i tella, i tudert-agi sɣur Yaccuwa maca i d-tekka. Netta kan i d amsellek, ulac wayeḍ. Qqimet di lehna.